Imma tonna unek. Dek, għax taf taf li għala, għax inti dissa dek kif tgħid. Xuta. Ir-r. Xuta. Għamilta differenti. Għax zaħanejlek. Sar studju. Tajjeb. Fej skoprew illi n-nies ta' ċertu età. Sorry, nistgħu nibdew fej sar dal-istudju? Eh, fl-università. Oh. Imma ta' Malta jew tal-Amerika? kif ħankun naf? Kien hemm nies f'dan l-istudju? Eh, kien hemm. Mala ta' Malta x'fu. Eh. Insomma, sar dan l-istudju fej ittestjaw xi 60 persuna ta' etajiet differenti eh. u waslu għal konklużjoni li l-kbar jgħidu r b'mod taljan bħal ma ngħidajin r. Imma żgħar iħobbu jgħawġu ftit r. Xuta. Shooter. Għax naħseb influenza tiktar minn dak l-Ingliż l-Amerikan, fimt? Qed tifhem? Taswina l-flus dal-istudju? Nimmaġina. U kif għamlu da test? Da, għara, ma nafx eżatt, imma hemm da il-professur li jismu Miterer. Mela naf kif għamlu l-istudju. Xi, kif? Qabad daw in-nies ah. u għallhom jgħidulu x'jismu. Tant fija errijiet li jkun jaf kif jgħidu l-err. Iqaf, iqaf, imrar, smajt arr tiegħi. Ġibtuli. Ah. Daqxej ta' Ħsibt li xtaqt naqsam miegħek. Sorry. Ara, ejja nitkellmu fuq affarijiet oħra. Sorry. Ejja nitkellmu fuq affarijiet. Sorry. Sewwa? Sorry. Il-graffiti. Graffiti. Ma xi ħajt. Graffiti. Huma legali jew inkella huma projbiti. Taf x'ħanamlu? Għalija arti, imma ħanibatu lil Fubal. Huwa legali jew le li tpenġi xi graffiti mal-ħitan? Ma naħsibx li huwa legali. Naħseb li mhux sewt minn ġimgħa l-ħajt. Naħseb aħjur tuħu permess mhux għalejja, għalejja kieku ma jimpurtux. Imma aħjur tuħu parir sewwa qabel ma tagħmlew hu parir sewwa. Jien m'għandix parir li taqbad u tagħmilha għax jien ġieli rajt anki fl-aħbarijiet jieħdu passi kontra tagħhom. Jiena jogħġbuni jien. Għalaj, ma jogħġbuni parir tiegħek u nuħu parir legali. Basta ma tkun qed toffendi l-ħed. Le. Le, mhijiex legali li inti taqbad u tmur tpenġi ma' ħajt, però ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet fejn jiġu kkummissjonati anke mill-kunsilli lokali sabiex ipenġu ġo ħitan partikolari, dawk ovvjament ikunu legali. U ftit tal-jiem ilu għamlet xita mhux f'posta ngħidilek. Dilluvju. Għax. Anka Noe qalu għamlet ix-xita. li eh? ma waqfitx. Kien hemm min tela' fid-dajesa fuq l-art. Eh. U sinonima ma' dik il-kwantità ta' xita hija li jibda ħirex l-ilma mit-tappewi. Ejja, vera. Ma dajt għaliex tiġri. Ma nafx. Ħammur niskopri. Sej sejjer fit-tappieri. Bosta jkunu dawk illi malli tagħmel daqsxejn ħalba xita sew, jibdew jistennew xi ritratt ta' xi tappiera togħla jew xi video u jikkummentaw taħt. Proset Water Services! Fil-verità, fuq din il-biċċa xogħol, irridu nxommu taħt idejna. Inti meta tixtri proprjetà ikollok ġiex modi fejn tarmi ilma. Hemm l-ilma tax-xita illi dak huwa għandu jiżżerżaq minn fuq il-bjut tagħna, ġifieri jkun hemm kanena apposta li jarmu fit-triq, illi dal-ilma jispiċċa jerġa' fil-water table tagħna. Iżda, ġieli l-kuntrattur biex jeħles ukoll iqabbadlek dan l-ilma tax-xita ġol-kanna ta' dranaġġ. Issa l-kanna ta' dranaġġ qiegħda hemm għal xi erbgħa milli nitfgħu aħna, tajjeb, għall-ilma wkoll tal-washing machine. Insomma, id-dranaġġ in ġenerali. Meta dan ħa tgħabbih b'dak l-ilma kollu tax-xita, ovvjament minn xi mkien irid jisplodi, irid joħroġ, allura hemmhekk tibda ttir it-tappiera. Dan huwa ħażin ukoll għaliex l-ilma tad-dranaġġ tagħna aħna obbligati li nittrattawh, jiġi jgħaddi minn l-impjant, jiġi ppurifikat u dan l-ilma jerġa' jintuża biex jissaqqa. Jiġifieri importanti ħafna illi jekk qed taraw dawn it-tappieri jogħlew 'il fuq, Tistaqsu daqsxejn lill-perit u lill-inġinier tagħkom biex taraw li intom imqabbdin mas-sistema t-tajba. U hekk Nistaw nejdu li issa skoprejna din ukoll kemm titgħallem. Ġismi xewk xewk.